kung'eya eh, ni an onere bwe mzuzum kapita achung' gi chama mar nyambita chwade gi nyundo achung' gi, nya, gi, gi chama mar nyambita chwade gi nyundo mine osechung' chama mar women representative lakini wang'ni achung' gi chama mar nyambita chwade gi nyundo eh, eh, Luther Tindo Center kendo sani achung' ne jopeng jopeng madwa ni mondo adilgo kabisa jobodaboda joboda eh? Uwinjo maler? Wawinji maler. Jo boda boda duto te, jo peng. Tich ang'wen. Mhm. Mano polisi ime kama dwa nasema. Tich ang'wen. Madwa ni mondo ami jo jo. Yaani Thursday yok tich ang'wen. Oh, Thursday. Thursday. Thursday. Thursday. Eh, tich ang'wen. Abiria mora mora. Mm. Madwa idho piko, mm. oidho nono. Hey. Abiria mora yani jawuoth mora mora madwa idho piko. No, no. Oidho nono. No, no. Tich ang'wen. Mano namba di. Namba achiel. Mano namba di. Namba achiel. Namba ariyo. Hey. chieng' Jumapili Number two, uh-huh. jo bodaboda te Uh-huh. ok idine piko gi pesa Hey, hey, hey. idhi ma kuma idine tikono ma wuon pancha madino kanyono ni dinna Dini. to kodhi okawo pesa e KTM gi KCB godhiambo Hey, mar adek mar adek iwinjo maler awinji maler. mar adek Hey,

Onge luok. Onge luok kiche. Eh. Tich ariyo onge luok. Mano polisi mara madwa nadhi. In ang'o ang'o ang'o ang'o minyalo kone jopiny? Eh. Kuom chama michungo. Kaka danga koni jopiny gima danga wachi e mbele na. Eh. Sama wuoyo ka chung' e mbele na. Gima danga koni jopiny. Kaka an mama dhi dwaro president. Osumo dhi tiyo.

piny mar Kanada gima nya dhi omo eh. ni ochalo kama eh. joramba nyo ywakna eh. dhano manie bar kuonde motwo mana monge dhano ywakne sit pi chandowa kuonde motwo ok anyal wuondo joramba ni abiro kunyonegi yawo abiro timore gi nade abiro kawo jukumu mara chieng' wuok tich tich ang'wen nam ibiro gol ka ibiro ter ramba Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Omera, ing'eni jatelo wuoyo. Nam igolo ka itero ramba chieng' tich ang'wen mano polisi mari mokwongo eh, mar ariyo mar ariyo eh. migosi paka gi jaduong' wuon pargi eh. konslata guok nyoywakna malich ni girita rite mudho ndalo mang'eny to gima timore ni mon mane udi tie ng'iewo momen omena onge choko mibane guogi giwacho ni gibiro we rito ka onge gimoro amora koro ne guogi yani wacho ni dala michame omena pile ka pile guogi siling aluf apar eh. gi siling mia achiel midhi golego bende or kiny mar ariyo we baba us polisi ibiro oro na siling alufu apar microphone ima ima mana microphone ne an gi mang'eny baba us polisi ne wuoyo ka USA ya winjo kichung gi chama mar irene eh, mar mar mar mar chung ne joma mine mar chuma eh sani eh, chuma chuma liet pa chuma otiek sipidi otiek chuma an kaka chung an joma mine madadilgo Ing'e ni sani wadhi e, e yiero mar 2022. Be ok agombo na land ne ng'ato. Ok ilandi. Awacha wacha. Ok ilandi. Wuoya. Eh. An kaka sani koro wachimo yiero ni agombo niya. Ang'eyo ni lek ma figo min reta ne goyo dhi yiera minister Migori County mar Wakeini. Hallelujah. Amen. Be ok agombo na land nang'o? Ne ng'ato. Ing'ama dhako kuponi ing'ama pek. Dweche ochiko kitiek gi mako ich.